anonzi branson eh, ndinonyanza kuziva maprofita ede maige egara witnel chivhayo tina pedzai scott sakupanya rimwe tsotsi rinopuwa mukana wekuexpota gold rayo

tadzoka nyaya yedu yaseti one iri kuenderera mberi but nyaya yatotanga izvezvi tiri kuona kuti eh, kune vanhu vashomanana vakapoteredza emerson vari kuudza matambudziko ose amunosangana nawo muday to day life yenyu vanoita kuti mushaire mishonga mumahospital vanoita kuti macivil servants navamwe vashandi musapuwa eh, pei dzakakwana vanoita kuti eh, mafarmers asabhadharwa zvakanaka ndikangoti vanhu vari kukonzeresa madambudziko ese ndivo vanomasika saka e, tava kutanga kudhilana vanhu ivava ava ndava kutokupai mazita avo vanhu ivava tinotanga nakuda kwashe regimond tagwirei ndo number one chidananda ichi chotoda kutoita purezidenti ichochi chinotamba hachiti zeve musi achipurana okusiria kuti kana iye akasapinda panopinda okusiria ndiye munhu ari kupiwa mamaini ose ngati ehurumende ndiye munhu ari kupiwa eh, makambani ese ehurumende ndakambotara last time ndikapa maexample ana zb ana cbz ana fidelity you know eh, iro makambani akati wandei wandei right tobva pana iyeye tinoenda pana anonzi wicknel chivhayo wicknel haana kana bepa rekuratidza kuti ane kambani kana kuti maofisi kuti anoparetera papi but akutozviti sei seupiwe chivhayo nemari yekungopiwa yenyu achingopiwa naed anopiwa matenda matenda acho haasapply but mari anenge abhadharwa in advance wobvunza ed kuti ko mari inongoti weekly anongotengera vanhu mota anoiwana kupi ed anotaura kuti a ah, ane mari yake ini handizi kuti but nyaya yegwanda project is not a secret right you know yakangofa yakaloda achiprotectwa naed tina pedzai scott sakupanya rimwe tsotsi rinopiwa mukana wokuexpota gold rayo risikabhadhari tax kana kuti mutero kuhurumende but richibhadharisa vamwe vose maplayers seven percent ye yeah. gold ravo ravange vachida kuexporta mari vange vazogovana naed tina eh, george guvamatanga nicknamed 10 percent kadziri yose yose remuhurumende kuti ribudirire ka riite go through guvamatanga anopiwa 10 percent yedhiri iroro iye manje atenga maproperties all over the world vana south africa vana uk vana vana states vana canada iri mari yenyu iyo yaanenge achishandisa imi muchishaiwa mushonga eh, tine umwe anozviti mbinda munin'ina waed anonzi julius charumbira mapingure shumba panzvimbo ari panyoleti right ari kuitawo mashure ake iwawawa ndivo vanhu vese ari vachiti vachisimbisa ed ava vachibatsira kunyora upfumi hwavana vezimbabwe tina john panonetsa mangunza former reserve bank governor mupana wangu andinyadzisa zvikuru mupana iye naachito naachimutsvaga kuti ndimupa advice haadairi kana mafoni but akasangana nazvo tina muturi muve minister of finance ari kuitawo maswira ari kufinance ikoko tina obechimuka obechimuka ipatina yakuda tagwirei vari kumboba upfumi zvakafanana tine tsotsi iri inonzi tempter paul tungwarara uyu ndinomuvenga zvekuvenga izvi zviya zviya zvekuti ari kufamba achichipisa vanhu vakaudza rusununguko iye ari kachifamba nezimona zifo by four but uri kuigira corporate tabasco comrade ane 70 years right anogara mumakomo omugira kabhasikoro kokuti tiri kutendana nebhasikoro eh? hamusi kuona kuti munhu asina hanya eh, neropa rakadouka richisunungura nyika imwe iye paanenge achienda kumakomurezi anodii kuti achobva bhasikoro tina douglas kwande buriwanyidii zvakare zvese izvi zvigananda zvakonzera kuti mhuri yezimbabwe isafe ndivo vanhu vari kutora mari yose ingade ichibatsira kuti nyika ibudirire tine mapolitical criminals vanobatsira vanhu zvigananda izvi kusimbisa ed kuti aramba aripo because iye vano vanenge vachibenefita political criminal rokutanga rinovazimbiseru scout ndidaniel garwe uyu ari kupeka saga manje manje uyu minister of local government emasonaland is provincial chairman uyawo wokutaura kuti eh, makomuredzi ndivana bhoki and eh, bhoki arimweka zvanoreva kabwa kaya kaya ka ino kakaondaonda kaya kaya ndo zvaanotiita tina anonzi owen mudanyuve kana grade seven haana murume uyu akodzera unnecessary suffering kuvanhu auraya vanhu vakawanda ndiye ari pafofurati yokuuraya all the generals right ndiye futi ari pafofrand yekuti ari kutereraiza vana vanenge vachizvitsvagira raramo eh, mumasango achitorera vanhu eh, mari dzavo dzavanenge vaita right rimwe basa rake why are so close kuna ed ndekunyengera ed vana vepamsu zveshuwa munhu waminista nemunhu wapresident munokanganisa upenyu hwevana muchifundisa vana chihure muchipa muchimuitisa vana at that age zvinonyadzisa tinati tatenda mavetera minister of ict uyu nhoroondo yake yekuona uminista ndinayo pane zvaakaita naed ndotonyara zvangu kuzvitaura but matozviziva kuti chii right tina mebhu chinomona She is a disastrous of a war veteran. Right? The president of the Senate and uh, akapinda ipapo by accident. Nebhuchi nomona Mavengero aanoita macomrades maold veterans ndo anondishamisa kuti tizive kuti ndicomrade chai chai here kana kuti matauriro aitawo vanhu kuti akauya atumwa nespecial bras kuhondo tautofunga kuti zvokuti akatumwa ndizvo chaizvo chaizvo because munhu wake auziwe chicomrade tina jacob mudenga Speaker of Parliament, uyu murume uyu is a total disaster. Ndiye anofurira ED zvakare because anga akapromiswa kuvice president. Ndiye akafacilitator kuti ana shaba nguvava right. Eh, varikole mamps akachuzwa nevanhu kadi tivatoti the people's choice right achiva you know achivatsiva nevanhu vake because vaitira kuti twenty thirty ibudirire you know is a disaster of a speaker that one and he must be dealt with also tina tino machakaire minister of youth and uh, secretary for youth affairs mzanu pf right tina eh, bhuru wangu Christopher Mutsvangwa anoti akabatwawo neZanupf spokesperson eh, Chris ndokudzira tsitsi shamwari yangu wapigwa nei siyana nezvauri kuita Chris zvese vaChris chimboona kuti vanhu vese vese vari mugrupu mako Munhu wawo right imbozvibvunza kuti uri kuitei mugrupu iroro uri kuitei negrupu rako iroro rawajoina iroro tinoona hedu kuti munhu wako eh, unoda ed chaizvo kupinda mumacompanies ako eh, but ndikambokubvunza kuti ed chakanyanya kuita kana kuhondo kwacho chii hapana saka chris dzoka kuna macompanies ako tine kamupana akaka kafutsedi gezaka kafutsedi koniparadza ndokadzira tsitsi zvako ino makambuyona kumizoga inonzi futseki geza futseki kadepi inini sofu eh, environment climate and eh, wild life hakana kana chikoro abewo tariswa kazii kuminista right tina lavuwo matuke rimwe zidovo zvaro ndakutaura hisi yemunhu love more matuki kuti baba vake nguva dzehondo vakapedza maovhesheni ino makomuredi ava vanga vari mutengesi mukuru maguti hapana magutu hapana asina muzivi but because ed ndakutsanangura yekuti izvo ed eh, eh, Nyanga is time yellow vision front ndosaka muchida kuona mukaona vanhu vanhu vanhu vese vanoshanda nawa vari aligned kurovision regime including baba vambuda vangu vari vangu vari special branch muhurumende yasmith right tina ezra chadzamira ya minister of provincial affairs masvingo anongotaura zvaasingazivi haana futi kana chikoro right saka muri kuona kuti vanhu ivava vanonyatsokuona kuti kana idi e akaenda pakauya president harisika saka kuti nyika ienderere mberi muprovincial minister anohwana kunani

iro eh, richiramba rakabatirira richisapota 2030 because roda kuramba richiba tina polite kambamura hatingambomuti mp usanyati because akaona ump hune uchitsotsi through the back door tina kondo eh, zihambe zihambe zihambe zihambe kana kuti akanzi ngano eh, contesta kuti aite eh, vidgo chairman right village chairman haahwini hakuna munhu anomuda but tatamone akaitwa minister of justice ndosaka achiramba akanamatira naed munoziva history yake murume uyu right kuti maprimary election akadyiwa nadina right akanzi adzokorore akaziva kuti double double right tina efron cheerume midlands provincial chairman weZanu PF. He is also a disaster of a man. Right? Eh, vanhu vese ava ndiri kutaura ava munhu hwavo matsotsi ega ega malutazi macriminals right saka hondo nawo yatotanga as we speak muvezimbabwe muchazvionera mega isusu tiri vanhu veaction tina munyaradzi machacha munhu uyu muzukuru wangu chaiye chaiye but unhu hwake hunonyadzisa unhu hwake hunonyadzisa atinyadzisa zvisingaiti izvizvi makomrades ya bani muzukuru wangu but kana tasvika panyaya yenyika hatichina zvokuti uyu chii changu uyu chii changu right tina douglas mahiya douglas mahiya anokoza Tinoti chaanoti eh, chi War Veterans League. War Veterans League inekonomi ipi? Haina kana vanhu. Ende anonyepera kuti anomirira eh, zvido zvemacomrades. Iye anga ari pafofront yekubvisa maWar Veterans no ane mafans ese ari along shamba road right achida kuti vana billy rotenbak vapiwe mapurazi iwawo ezvese as we speak vana billy rotenbak ndo vari kumurimira kupurazi kwake uku beatrice uku vanomuitira zvinhu zvese saka is just a sell out ndakambomaaprocha inini ndikati akomredi ah, Iwewe naningirai munopinda chechi mese haukwanisi kumubatsirwa here ngira kuti zvinhu zvake zvidzoke zvakadiwa nana nana takuyei akantaura nemuromo wake uyu kuti ingira ingandipe 20 million ndimubetsereka ah, komredi uri serious here Vira mupatiro muno nane vana kuvira kapi kwazvo. Saka ndokutoona kuti ane mentality yechimishina not yechikomuneti. Takupinda pamaprofita enhema vana Hubert Angel vanoudza zviprofita zvekumisirida vanhu Munongoziva kuti nyaya yake he was involved in gold mafia right saka eh, matsotsi ega ega even mutongizo anonzi branson eh, ndinonyadza kumuziva maprofita ede maige egara right toita eh, chitando minister of mines akatanga akanaka murume uyu ndobva vamubabatidza iye banja ravagororo chairo uyo anonzi jerumani muswera handikarambonoisa nguva yangu ndichitaura nayo nezvake uyu rongo wezidofo anoti phd rakaitenga kupi kana kana kuminisira kuminisira wacho hapana zvinozikana right tina anxious masuka one of the most corrupt ministers right vari kuita madhiri eland nemaloni baroni right land yese esetland vachibetserana nagarwe vatora almost seventy percent esetland ino vachiguwana nemabhuru avo tina july moyo uya uya handidi kuwesa time yangu kuti ndikutaura nezvake gozi hapana munhu asingazivi kuti iye ajendi yecia ndosaka chiura namunangagwa right tina eh, kazembe kazembe right handiwesi kuti time yangu ndichitaura nezvake uyu because hatitozivi kuti akabva nekupi ndinofunga kuti makaona pamashure pandaitaura nezvana kazembe kazembe kuti vanhu vakabva nekupi you know and kana muchinyatsokuona chimiro chacho munyatsokuona kuti ed is anti vanhu vezanu pf chaivo chaivo is anti mapobresi chaivo chaivo because mukaona vanhu vatiri kutaura vana kazembe kazembe vana ziyambe ziyambe ava unoziva zvanga pakude kupi right tina richard moyo provincial affairs minister matebhelo inoti mandiro anoita ed haa ndiye munhu ari kutitakanisira matebhelo ndiyeyi right. Saka mhuri yeZimbabwe ndinoda kutaurirai ende uh, handisi kutaura tichiverana nhema eh, isu tiri vanhu veaction muchaona action gara makatenga data muchaona action yatava kutora about these criminals about zvigananda izvi havana kunyaya kuwanda isu vasitisi million tochemedza navanhu vashomanana akadai ava nolauno nokuti vanoirana ed tiri kusvika kuda ed but tiri kutanga naivava mark my words tinotakaneava eh, nhasi ndikutaura manzwi mashomani eh, because ndinokwanisa kuzoti haa ah, comrade bob zvavatongotaura ndati chimirirai muone action ndoda kuti muchikuona action chete muchanakirwa zvinotirwadza isu mhuri yezimbabwe especially isusu semacomrades taakuita chiseko chokuti unoona ana adiki vachitaura kuti dzosera nyika kwaange akasungirirwa zvikodzerwa neavawawa mapolitical criminals aya atiri kuregerera saka tiri kutizvo iwe kunakanga tiri kupedzera z1 March asi ava taakutanga kudhila nawo starting from now taakutanga kudhila nepa because vanenge vanhu vakangwara maningi they think they are very clever but they are going to regret vanhu ivavavo they are going to regret you know vachangotaura munangagwa kuti dai munangagwa chikurumidza chikurumidza kurizaina kani you know takaura isu tayaura kani kurumidza kurizaina kani ndindotauro racho ndo pamuchaona kuti when we talk of thirty one first hatisi kutamba mune zimbabwe isu kuchitoona so We have reached the afternoon of our lives. Takura, but tinozvibvunza kuti kuti in a way isusu nawo veterans takakuredzererayi because takasiya manationalist aya achiaijeka chunhu right eh, isu tikapakwa vamwe vakapakwa kumasingle points vamwe vakademobilizwa right and they made sure kuti more veteran wese ashaya basa more veteran wese aita muromo saka nediscipline taikoti a ah, ino zvichanaka zvichanaka zvanaka saka we are very sorry on behalf of the war veterans we are very sorry in a way taakuita ele down because pane pamwe paibuda vanhu veopposition eh, isu taitoshandiswa kutorwa vanhu veopposition because eh, tanga takaputirwa tingofunga kuti haa but iye manje tazviona kuti nayo veduwe ko zvatava kutopera right ko thousands and thousands and thousands right dzakasara mumasango dzisina makuva ko matsauzeni akasara panyadzonya matsauzeni akasara pachimoyo matsauzeni akasara kufreedom tent matsauzeni akasara kumukushi akasarira chii kana isusu tichiri vapenyu right tichisiya nyika iri mumaoko memacriminals because of munangagwa spy yanga yakatiwa neredizeni eh, special branch eh, povo yedu kana mjibha vedu eh, vanasana mjibha vari vachikonyeperwa nyoranai mazita ikoko nyoranai mazita ikoko ezvino so its 40 years down the line right hapana chabuda saka ndiri kutaura kuti tazvipira isu bawo veterans toda tazvipira bawo veterans nepovo yose yezimbabwe right tichiipa direction kuti toda kusiya nyika iri muoko makanaka toda kusiira inhaka right tabvisa nyika munana munangagwa nematsotsi ake ndinokutendai mune zimbabwe huyai nouwando hwenyu but iri basa tauno tava kutoita rematsotsi nemapolitical eh, criminals renyu hombe munoita kusvateti one face tokudai mose toda kuti tiite ndodzi uprising from uh, eh, plumtree Kimutare from Zambezi uh, to Limpopo, right? Nyamapanda to Gold Bridge. Munhu wese ngaapinde road. ED must go. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.